tše bana laka gape le hono mantoo ya gae seo ke sešupo sa gore re tlo hwetša nako ye ntšhi ya go ba mmogo maja wa ka wa tseba nna tebe ya gago le manto e ya ntena gane o mohlalane ao wa rato laka o seke wa be wa bolela so a ke re wa tseba gore ke le rata ka moka go lekana seo ke a se tseba mara ga ke kgotsofale my love Wena amogela bonnyane jo ke go fago bjona. Gape ga go bonolo go le rata le le babedi. Le wena ka mahlo wa iponela gore ke a leka mo. Le opiša hlogo le lena. Hei. Ke a go kwa. Yes, jebana la ka le le yellow bone. Mpotše mo, o mmotša neng mantwa ka relationship ye ya rena? Rato la ka, gape mantwa ke best friend ya gago. Ga o nagane gore go mmotša ga ka go tlo senya segwera sa lena? Yane, o bolela nnete. E re re no khipha taba ye magareng ga ka le wena. Rantsoe, ke ya gae. Ke kgopela o šale o hlokometše Rumi. Nta endla tano. Ke kgopela gore ga o tsamaya o se ka lebala go khiya room yekhwi gape magoji wa mokhwi a chate le go utswa toothbrush e le gore šetše ba e berekišitše

maja wa ka wa tseba today gona wang spoiler ke duma wa ka re manto a ka fetša kgwedi ye ka moka a le gae my love wena no enjo ya moment o o lebale ka tšintši wa tseba go wa nthabiša go bona gore o swara nna botse go feta manto lulu ke go botša ga kae gore ke le rata go lekana na gape mantwa le yena ge ya boa mo ke tlo mo tliša gona moki a ja seo rena re tlabe re sejile Maja wa ka, nna go bolela nnete ke nyaka gore o be wa ka ke le tee. Lulu, a o ka re wa lebala gore o side chick ya ka? Gape o ka re o nyako ba maine jwale? Oo, ke a bona bjale. Gabotse mpotše mo, ke eng seo se o dirago gore o rate Mantwa? Gape motho ola o bifile mose. Wa tseba ke eng Lulu ne? As from now on, a ke se nyako o kwa o tsenya leina la Mantwa ge o na le nna. I hope ra kwana. ngwanaka ga pononne wa kwa le ja eng kwa campuseng a mara mama o bapala ka nna gape ke bolaya ke tlala kua eish ngwanaka wa tseba ka moswane ke swanetše go ya lehung e be ke nyaka go go founela forugu ke go botse gore o sa hle o sa tla ke tshwentše ke network A go na bothata, Mama. Ke tlo boela khamphaseng ka moswanaforogo. Wa tseba ke eng tšobana la ka? Lehono gona nke o robale kua rumong ya ka. ka nnete wena sepele o ye kua rumong ya gago o tša tša go hlapa then ke tla go botša ge e le nako ya gore o tle rumong yaka okay my love wa tseba ke le ke le go founela matša ke mmotša gore ke boa campuseng ka moswana frugo eš mara a sware founu mara ke a tse gore ke tlo dira jwang wa tseba ke nyoko ya rumong ya maja ka moswana furugo ke sa mmotša ke nyoko motia ka surprise maja mfanaka ngisho re botse ke dile kwa lelulu o kgera life ka sepunu mfanaka ee a choose very iketlile boy a ba hloko bolena maja na borena monna re sengele monna re bolaya ka mazwae eish a choose mara ke nyaka o ntirele favor bona a kere bjale wa thoma ke favor ya ene bjale mona mokgotsi bona choose ke kgopolo yo robala ko roomong ya semo gape lule o tlo robala mo a mfa naga gape ke re bona monna a o tshenye nako a o tshenye nako maja o maja go ja ka nnete mara na re ko o boje it will end in tears bona jus tlogela metlae ke nyako gore o baye noso ke nyako gore luli a tle mo ke gona bjale ke a tsamaya mfetho ne gopola rona le tšhiri re seka la balone yaka or else o tlo fapana a ke wa tseba gore wena a wa reka jaone eh, o šomisitše tšhelete ra go tlhaga ja banyana so balone yaka ke khumana mokgwane be kone a ka ba pekeseleše tšhiri ya ka tlala monna a na nke ditsene ke rola gore um motho a se ka bula fridge yaka o ka nyaka gore o tlo o lle dispinini keke nko bua nka bolaya motho warra ga ne wampoleditše mo tseba gore ke bisa a mona ke go lebala gore o maja dibuka mona o bjane mo warra a ke na nako ya go raloka ke re wampoleditše mo isa mosofo fase semo o ne o pela o etselana a se fela bro okay Let me guess. Maja o tlisitše kgarebe kwa rumung ya lena kere. Ya ke le friend ya o yo etsela rumuni ya bo rena tonight wa bona. Ka mo monna gešo, nkompotše mo. Ga no dumela motho wa go sokodiša rumung ya gago. Ke monna ke re ke etsela na, wa mo public ya o etsela gore bjang? A, o ka no robala rumung ya ka. Nna le kgone gona ke robale. Eh, why? Ko cross night kwa library, a ke re rena bana ba sekolo re na le di-test next week.

se mo botša nete monna ona ke a di tlogela tša go bala bosigo ka moka monna ga se selo swaka tsa go bala bosigo ka moka ke bona nka re ke tlo sia o e one wena warra you don't take your studies serious